Hemmäňize salam! Bu günki fizika sapagymyza hoş geldiňiz! Bu gün siz bilen mehaniki hadysalara degişli temalary öwrenmäge dowam ederis. Bu günki öwrenjek temamyz iş we energiýa barada düşünje. Onda dowam edeliň. Ilki bilen edilen iş. Edilen iş diýip näme aýdýar? Ýagny mehaniki iş. Mehaniki iş diýip haýsy-da bolsa bir jisime güýç täsir edilende diýe mälim bir aralyga süýşmegine aýdylýar diýe. Diýmek, mehaniki iş boljak bolsa, bir daşdan güýjüň täsiri gerek we belli bir ýere süýşmesi gerek. Mysal üçin, şu elimdäki galam. Şuny aldym we şuny sag tarapa getirip goýdum. Näme boldy? Bir güýç ulandym şonuň üçin almak üçin we belli bir aralyga geçdi. Ýagny şu taýdan şu gyra alyp goýdum. Onda diýmek, men şu taýda iş etdim. Onda iş diýlende gysgaça näme ekeni? Ýagny bir güýjüň jisime güýç täsir etmeli. Şol täsirde-de belli bir aralyga süýşse, şoňa biz näme diýýäs? Iş diýýäs. Onda gün forma seredýäs. Iş deňdir güýç köpeltmek ýol. Ýagny ýaňy diýdik, daşdan bir güýç täsir etmeli jisime we şu güýjüň täsirinde-de belli bir näme ýol geçmeli. Onda onuň formasy näme? Iş A diýip belýär, A deňdir F köpeltmek S. Ýagny Bärde a iş, es güýç, esem näme ýol. Geçen ýoly. Onda bärde biz iş birligini bir joul diýip hasaplaýarys, ýagny nýuton köpeltmek metr, olam joul diýip hasaplaýarys, gysgaça bir J diýip ýazýarys. Indi energiýa diýip näme diýilýär? Energiýa diýip jisimleriň işi ýerine ýetirijilik ukybyna aýdylýar. Ýagny bir jisim bir işi ýerine ýetirýän bolsa, şo ýerine ýetirijilik ukybyna biz näme diýýäs? Energiýa diýýäs. Indi mysal üçin şu taýda bir surat bar. Ne bulam edilen işe degişli. Mysal üçin şu taýdan adam etipdir şu e, gutyny mysal üçin belli bir aralyk geçdi. Ýagny diýmek ýagny bir jisime güýç täsir etdirdi, itende güýç güýç bilen itýär we belli bir aralyk geçer. Diýmek, olarda nämekdir iş etdir. Ony şu taýda gysgaça şu mysal çözelik. Massas diýe massasy men şu taýdan reňkini üýtgedeýin. Massas 50 kilogram bolan oglan her bir etažyň beýikligi 2,5 metr bolan jaýyň 4-nji etažyna çykdy diýýär. Oglanyň eden işini hasaplaň diýýär. Bärde grawitasiýa 10 nýuton gatlaşan kilogram beripdir. Indi şu taýda e, göz öňümize getirýäs, mysal üçin,

köpeltmek 4 deňdir 10 bolýar. Ýagny 10 metrlik ýol geçipdir. Indi mundan soň näme edýäs? Ilki bilen beýikligi ýazýas, geçilen ýoly ýazýas. S deňdir nämedi? 10 metr tapdyk. Indi grawitasiýa berlen, G deňdir 10 Nýuton, gatnaşan kilogram. Soňra bize näme berlen? Massa. M deňdir 50 kilogram. Bizden soraýan zat näme? Oglanyň eden işi. Ýagny A deňdir näçe? Şu taýda biz göni nämeni tapyp bilýäris? Güýji tapyp bilýäris. Ýagny agyrlyk güýjüni F deňdir mg-den. Ýagny m köpeltmek gerek. Massasy, oglanyň massasy 50 kilogram. Soňra agyrlyk güýç e, grawitasiýa 10 newton çenk ora. Bärde kilogramlar ýetilýär. Onda 500 newton bolýar. 500 newton. Indi şu taýda biz güýç tapdyk we bize geçilen ýol belli. Onda göni formulany hem ýazýarys. F köpeltmek S olam bäş ýüz nýuton köpeltme on metr deňdir näçe bolýar bäş müň joul bolýar jogabymyz şeýle Ona dowam edelim. Energiýanyň görnüşleri. Indi ýaňy diýdik energiýa näme diýdik? Jisimleriň iş ýerine ýetiriji kyna energiýa diýýär. Indi energiýanyň görnüşleri bar. Esasy bu temamyzda öwrenjegimiz kinetik energiýa we potensial energiýa. Indi energiýa e, şu potensial energiýa bolup bilýär we kinetik energiýa bolup bilýär diýär we olar öz gezeginde bölünýär. Ilki kinetik energiýa bolanda näme bolýar? Indiki slaýdda onuň giňişligini öwreneriz. Kinetik energiýa bolanda jisimleriň hereketi esasynda çykýan, ýüze çykýan energiýa edilir. Diýmek, hereket bolsa, diýmek, kinetik energiýa bar. Indi potensial energiýa näme bolýar? Potensial energiýa özünde saklaýar, ýagny energiýany özünde saklasa, şoňa biz potensial energiýa diýeris. Ýagny indi şu taýda kinetik energiýa degişliler, termal energiýa, ýagny ýyllyk energiýasy degişli, mehaniki energiýa, elektrik energiýasy, magnetik energiýa. Olar kinetik energiýa degişli. Sebäbi näme? Hereket esasynda döreýär. Mysal üçin, mehaniki energiýa näme? Hereket esasynda döreýän energiýa diýilýär. Ýagny şu taýda hemmesi hemmesinde hereket bolsa kinetik energiýa bolýar. Indi sag tarapda potensial energiýa bolanda potensial energiýa içinde saklaýan energiýa diýilýär. Diýdik, ýagny chemical energy, ýagny himiki energiýa, elastik energiýasy, nuklear energiýa we grawitasiýa energiýasy. Indi şu taýda mysal üçin diýeli nuklear energiýa bilýäňiz hemmäňiz ýagny nuklear bomba zat diýip eşidensiňiz. Şoň içinde merkezinde durýan bir energiýa aýdylýar. Ýagny şoň merkezinde saklanyp durýan energiýa näme bolýar? Şo potensial energiýa eýe bolýar. Ýöne ol haçanda patlanda näme bolýar? Ol eýýäm kinetik energiýa öwrülýär. Gysgaça şunýalyk. Onda dowam edeliň. Şu taýda potensial we kinetik energiýa barada Indi esasy öwrenip geçýämiz şu. Jisimleriň ýagdaýy sebäpli eýe bolan energiýasy potensial energiýa diýip atlandyrylýar diýýär. Diýmek, ýagny, ýagny jisimleriň ýagdaýy sebäpli öz ýagdaýy sebäpli hiç hili hereketsiz bolan ýagdaýynda, ýagny öz ýagdaýynda, erkin ýagdaýda. eýe bolan energiýasyna diýe potensial energiýa diýip atlandyrylýar. Ýagny içinde saklaýan energiýasyna. Indi kinetik energiýa näme bolýar? Kinetik energiýa bolanda jisimleriň tizligi sebäpli döreýän energiýa aýdylýar. Ýagny bir hereket bolsa, hereketiň esasynda döreýän eken kinetik energiýa. Indi şu taýda suratdaky mysallar bilen goýup düşündirelimmi? Potensial mysal üçin şu çekije näme diýýär? Urjak bolýar. Ýagny haçanda şu çekiji alyp urjak bolanda ýokaryk galdyryna baza led ýokaryk galýar welin näme bolýar potensial energiýa bolýar. Haçanda ony hereketlendirip urjak bolanda ýakynladyp ýagny hereket bolýada şo taýda onda kinetik energiýa öwrülýär. Mysal üçin şu ikinji suratda näme ýem kinetik energiýa öwrüldi. Indi mehaniki energiýa bolanda ýem mehaniki energiýa bir iş edende mehaniki energiýa bolýar. Üçünji suratda ýem çekiji urdy we o taýda bir iş etdi. Indi ikinji surata seretýäs. Potensial energiýa näl bolýar? Bu ýaý ok oky goýup ýaý çekenimizde näme bolýar? Ýaý gerilýär we şo taýda potensial energiýa ýa bolýar. Içinde durýar-da şol güýç, ýagny energiýa. Energiýa haçan çykýar? Ýaý goýberdimi näme? Energiýa çykyp gidýär. Ýagny energiýa kinetik energiýa öwrülip gidýär. Mysal üçin şundan potensial energiýa şu potensial energiýa haçanda çekende ol kinetik energiýa näme diýip öwrülýär ikinji suratda şu taýda. Onda dowam edýäs. Şu üçünji surata seretsak has düşnükli bolar. Haçanda mysal üçin bir daga beýiklige çykamyzda tigir bilen çykamyzda näme tigir haýallap çykýar. Sebäbi beýik beýik bolansoň näme energiýa köp gerek bolýar we haýallaýar. Ýagny şu taýda kinetik energiýa azalýar, potensial energiýa köpelýär. Ýagny ýokary çykdy we iň ýokarsynda duran wagty maksimum potensial energiýa eýe bolýar şu taýda. Şu taýda iň sebäbi ýokary çykdy indi içinde energiýa durdy. Indi haçanda aşak gaýdanda näme bolýar? Şu taýdan şeýle aşak gaýdýar welin ol kinetik energiýa öwrülýär ýagny potensial energiýa ýaňky potensial energiýa kinetik energiýa öwrülýär. Sebäbi näme? Hereket Yani tiz tiz art başa diýip aşak gaýdan. Gysgaça şular ýaly. Indi formasy näme bu? Energiýa potensial deňdir m köpeltme g köpeltme h. Bärde m massa, g grawitasiýa, h beýiklik. Onda potensial energiýanyň e, şeýle formasy kinetik energiýanyň näme? E kinetik ýagny kinetik energiýa 2-den 1 köpeltmek mv kwadrat. Bärde m massa v velosity ýagny tizlik bolýar. Tizligiň kwadrady. Indi şu taýda biz sorag çözerin. Birinji sorag seredýäs. Näme diýýär? Bir gutynyň massasy 5,8 kilogram. Guty ýerden galdyryldy we tekjede ýerleşdirildi. Guty 145 joul potensial energiýa gazansa, tekjäniň beýikligi näçe? Indi şu taýda gönüden näme edýäris biz? Göni berlenleri ýazas. Massa gyrkdyr, M deňdir bäş bütin ondan sekiz kilogram. Onda potensial energiýa berilipdir. Energiýa potensial deňdir ýüz kyrk bäş joulýa. Indi grawitasiýamyzam belli. Ýagny hemişelik takmynan on diýip alýarys. Newton kilogram. Indi bizden soraýan näme? beýikligi soraýar. Ýagny şo tekjäniň beýikligini soraýar bizden. Deňdir näçe? Şu taýda soranyň e, şeýle şeklini hem çyzyp görkezeýin. Mysal üçin diýeli bir e, bir näme bar diýip, guty bar diýip şeýle. Gutyny aldylar we şu taýdaky şeýle bir şkafa ýerleşdirýärler. Şeýle. Şuny şu taýa almak üçin alyp goýlanda Yani şoň beýikligini soraýar bizden. Şu tekjäniň şu goýulan nämesini beýikligini soraýar. Onda heýdengdir näçe diýär. Onda näme edýäs? Göni e, formamyzy ýerine ýetiräs. Energiýa potensial deňdir m köpeltmek g köpeltmek h. Olam näçe bolýar? 145

Onda beýle bölme kökeçe ýüz kyrk bäş gatnaşan ýüz kyrk bäş gatnaşan elli sekiz näçe bolýar? Näçe gezek bar? Bäş, dört, üç gezek, iki gezek bar. İki sekizim on alty. Köşüm on ýetdi akyldan. On bir.

iki yarym metr edin. Indi dowam edýäs. Jogabyny şeýle. Şuny men arat salaýyn. Indi ikinji soramyz. Ikinji soram näme diýýär? 18,13 metr sekuntlyk tizlik bilen hereket edýän 625 kilogram agyrlykdaky rolikli awtoulagyň kinetik energiýasyny hasaplaň diýýär. Onda men näme edýän? Göni e, berlen ýazýan. Yani tiz, e, tizlik berlin. Yani şeýle aýlaýyn. 18 butin 13 metr sekund diýär. We bize massa berlin. 625 kilogram diýär. Bize näme soraýar? Kinetik energiýany soraýar. Deňdir näçe diýär. Onda biz göni näme edýäs? Ştaýda formany ýerine goýýas. Energiýa kinetik deňdir iki bütin ondan bir, ýagny ikiden bir diýseň köpeltmek m v kwadrat. Indi ştaýda ýerine goýaýmaly biz. Kin energiýa kinetik ikiden bir köpeltmek alty ýüz ýigrimi bäş. Kilogram köpeltmek näme? 18 tenonunç metr sekund. Onda energiýa kinetikimiz näçe deň bolýar? 625. Şu saýda göni kalkulýator bilen hasaplap bilýäris. Eger şuny ýola wagt ýitirmejek bolsak. Şu saýdan göni hasaplaýyn. 625. bölmek iki köpeltmegem on sekiz bütin on üç deňdir jogabymyz uly san çykýar näçe çykýar jogap bäş müň ýedi ýüz on sekiz Bütin ýüzi ýetmiş bäş. Joly deň. Gysgaça jogabyny şeýle. Dowam edýäs. Indi kuwwat, iň soňky temamyz kuwwat. Kuwwat diýlende bir wagtyň içinde, ýagny mälim bir wagtyň içinde ýerine ýetirilýän işe aýdylýar. Indi kuwwat, mysal üçin, näl mysal berip bileris? Diýeli, şeýle bir adam çyzaýyn. Iki sany adam çyzýan. Ýa türkmen dilinde de gaty köp ulanýas muny, kuwwat sözüni kim kuwwatly, kim güýçli diýip. Ne şunda mysal üçin diýeli şu adam iki sany kerpiç daşap bilýär. Belli bir mysal üçin iki kerpiç daşaýar belli bir wagtyň içinde diýeli ýene içe wagtyň içinde. 5 sekundyň içinde

a iş t wagt ýagny endeňdir a gatnaşan t ýagny işiň wagta gatnaşygy bolýar. Kuwwat birligi hökmünde wagt kabul edilen. Aslynda atyň güýji diýip wagt atyň güýji diýip hem aýdylýar sebäbi ol ilkinji maşyny oýlap tapan adam wagt diýen adam ýagny şol ilki bilen nähili atlandyrjagym men ýagny mysal üçin bir maşynyň bir maşyn ön şeýle ýasaýa. Bu bu bogul maşyn. Şo diýä 10 san atyň edýän güýjüne barabar diýä. 10 san aty işini edýär diýä. Ýa diýmek näme bolýa? 10 san atyň işini edýän bolsa, ýani şony ýaly hasaplap durýa. Şo adam bolan ýa atyň güýji. Ýani şuny ýaly at güýji. Iňlis iňlisçesi horse power bolýa. Indi dowam edýäs. Mysal üçin, men iňlisçede şu taýda formasyny goýdum, ýöne goşmaça bir maglumat bolsun diýip. Iňlisçede power bolýar, güýç, ýagny oňam baş harpyny alýar. Work overtime, ýagny iş gatnaşan wagt. Ýagny şeýle gysgaça. Indi şu taýda sorag berlen. Otagda oturdylan wentilýatoryň kuwwaty 36 watt diýýär. Onuň 40 sekuntda eden işi näme edeňdir? Mysal üçin, ilki göz öňüne getirsek, şeýle otagda diýe wentilýator bar diýe. Wentilýator bar diýe. Indi şol diýe 40 sekuntdan näçe şoň 40 sekundaky eden işini hasaplaň diýe. 40 sekuntdan näçe iş etdir diýe. Indi formamyz gön ýazýas, endiňdir A gatnaşan T. Bärde n berlen otuz alty watt deňdir. Onda edilen iş sorar bizden. Şu saydan edilen iş sorar. A deňdir näsinde. Katnaşan T. Yani T'miz belli. Bärde gön yerde 40 sekund. Onda ne bolýar? Bärden atanaklaryny köpeldýäs. A deňdir näçe bolýar? otuz alty köpeltmek kyrk. Şu saýdan göni köpeldýäs. Otuz altyny dörde köpelip birine bir nol goýamaly. Alty dördüm ýigrimi dört, üç dördüm on iki ýatdaky bilen on üç on dört. Ýagny bir müň dört ýüz birine nol goýýas. Bir müň dört ýüz kyrk joul bolýar. Ýagny gysgaça şeýle. Indi bu günki temamyzyň soňuna geldik. Indiki wideolarda görüşençe hoş sag boluň.